Croeso mawr i Dyl Mei. Shwmae?
Fi'n iawn, diolch. Ti'n iawn? No, cool. Grêt, wel, weles i'r neges hyn, dath trwy jyst... Be oedd o?
Dwi'n meddwl, dylai adduned Blwyddyn Newydd Dyl Mei, dylai fod bwyta llai o kebabs oddi wrth ei annwyl frawd bach. Ti unrhyw ymateb?
Na, ti'm yn frawd i fi mwy. Na.
Pa frawd yw hwnna? Brawd bach, swn i'n feddwl, yr un, yr un drwg. Ti yn un am fwyta kebabs? Wel, nes i fwyta kebab neithiwr. Do? Dwi'n difaru.
Odd yy odd yr ogla yn bore 'ma dal yn y tŷ. Allai ddychmygu allai ddychmygu. O! Swn i'n coelio. Beth ambiti'r yym dwy fils te ne'r yym noughties fel ma'r Saeson yn 'u alw e beth beth o'n nw'n golygu i ti beth odd yr uchafbwynt i ti? O uchafbwynt dwn i'm o o ran uchafbwynt on' o- on' o ormod ond o ran y degawd be' be' 'nai gofio fwya am y degawd ydi ffordd

Fel ti'n meddwl mae hwnna 'di newid dros y ddegawd diwetha'? O ma' hwnna 'di newid yn enfawr dwi me'wl nawdegau n- geitho gofio am yy Britpop yn amlwg Oasis. Y nawdege wedyn ie? Ia a wedyn i'r 2000 ma' 'di newid i fewn i fatha t'o' pop sy wedi Ie. bia'r holl ddegawd t'o'? Yn enwedig gyda rhaglenni fel yr X Factor yn dylanwadu shwt gyment ar yym y sîn gerddorieth wrth gwrs. Ia yn amlwg t'o' fatha 2001 dwi me'wl nath pop Idol ddechra felly o fan 'na ma' wedi t'o' jyst... Da iawn ti'n cofio'r dyddiad.

Wedi tyfu yn yn ddiweddar gynnoch chdi yym N-Dubz a ballu. N-Dubz, fi wrth fy modd gyda N-Dubz. Petha fela ac o ran America t- ma' t'o' Black Eyed Peas a petha o ran y bandia mawr o ran y y y sîn tanddaearol mae o jyst dwi me'wl ma' bob dim yn bosib dyddia 'ma. Unryw beth. Unryw beth os yw...
Beth fi 'di sylwi hefyd yw ma' lot o'r bandia 'ma yn gallu neud mwy na un peth. 'Dyn n'w d- dyw e ddim digon da ragor i jyst canu, ma' raid bo' ti'n gallu dawnsio ma' rhaid bo' ti'n gallu... Ie. ...neud yym cerddorieth electronig... Ysti. ...acoustic popeth. Ie ie. Felly gobitho newn ni weld cerddo- cerddorieth gwahanol iawn yn dod. Dwi me'wl nown ni 'to fatha a gobitho yng Ngymru 'fyd 'c'os un peth sy ddim yn... Ie. ...Nghymru gennych chdi jyst bandia a 'na fo. T'o' dwi'n wych yn dawnsio a dwi'n a t'o' dwi Dwi jyst fatha yn the pop package 'de. Wel gobeithio newn ni weld ti... Ia. ...yn canu ag yn dawnsio ac yn neud set acoustic a bach o bopeth... A wnewch chi bendant a a r- fydda i ar X Factor blwyddyn nesa. Wel disgwl mlan yn fawr. A beth ambyti un peth sy raid i ti rhagweld miwn i'r dyfodol nawr un gadget ne' rhwbeth ti wir isie ei gweld yn dod aton ni yn nwy fil a deg? Yym dwi'm gw'o' dwy fil a deg ond ma' Back to the Future two yn 2015 pryd mae o'n mynd i'r dyfodol. Ie, so pum mlynedd o nawr. So mewn pum mlynadd dwi isio bod ar hoverboard. Ie, do.
A... Ie, gwych. ...ca'l ff- t'o' ca'l biff efo fatha baseball bat sy'n tyfu. Grêt, wel fi'n disgwl mlan i weld ti yn dawnsio ar hoverboard yn 2010. Ie, watch this space.
Ie. Wel diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda ni a rhagfynegi'r dyfodol. Dull May! Woohoo!